a ka a ke so fihle stating sa gore ke kgatha batho off Mhm. nako nngwe itea ke distance but when i meet them Mm. ra you know re sa no ba sharp but Mm. the- there are times ke sure ba bangwe ba feela like cutting off cause o khiphelang motho o mo negative ke ra gona o phela swaswalatša dilo tša gago mhm. ko ra go ne gore a se ka go lebogiša without debate mm. mhm. mo keepaging this person always bringing your soul down mm. ore ga o motse ka di-achievements le ena go botse ka tšharaga like le nna achieved one to three ee like

a re yo ke dumang ke nke be e le nna like why it is me gentene ge e le wene re tlo duma gore nke be e be mang what happened to ra go leboriša like o be le jane e botse le le this thing ya ya- ya Ntle le go te lokela ka graduation. mogare. wa se wa ba batho ba rata go ba di-main character a ke tsebe Are you important guys? Ah. Not all the time. Mm, Ge le nako ya mongwe, let them shine. Mara motho a hwile a re, nka bele ka gesho. Lehula na nke ba ria. Like, cutting off e tlisa ke yana nto eo. Mm-hmm. This person o phela le negative. Mm-hmm. It's always about them. Mm. So when nka re wa gafa so ka o ne monagano, wene o santse o kwa ka bona ebile mohlomongwe. Mm. di-graduation tša ngwana tše nnyannyannyane ngwana wa capha mm. o tlo tlatlago ene gele ka mokgwa ena a kile goa he a o tsebe ka nna wene fotek wene masepa ditlhase le gone re mo ka baka la nte ke wa mmoja

batho ba ba betena se gabotse yena o paletse- o palelwa ke go ga ngwakwana- o ga- palelwa ke go gagala mmago ngwakwana mollo Ke ra gona Ga- o fa- kgopamiša go kgopamisa Mm. batho ba sante metsi a maso ba ra shapo santse gore meetse ka re ke meetse Batho. metsa mm,

go na le ba lore ke di-friends they are closer to you and then ke these people ba go ba negative so mm. how, how can you keep them how because mm. ba make sure gore wa nyama mm.
ga o se batletše mo lifeng ya nena motho a ntira je mm. ke lele mošeng mm. nna ba ntsene botna gale ke ya toropo mo sale butterfield nna ke tseba cat

Khuputso e sala e kgwa mama e le wa ma- mama ka rela mafelelo a tse tatago ga botsanya E, magolo a sala fo kgona go lema e kereka e tee ka ka matsogo a ke se nna mante nna Eh, batho ba sa tsa šuana bole jao makgolo a rena bagale dilo di changitše dilo di tšetšitše Tshwanelo- tsaka di le di Bona. ene ene setsatsing a ka rena bona ba bomane ba dikodi lena le ne le jalase ee ba sa tseba mašuela gore a bomakgola rena a gala go bula ka diranta bole le dipolata ke nka bomago bana ba ba tlhalosetšeomona itšalo ena makgola go e aowa le ekera a senka hira terekere nna ke tsena kae
bathong ka re ka mojarateng go fo direga
e nngwe ke go tšeela batho faso mm. mm,
and they will always like mm. they will make sure ee a ke jalo bangwe ba re no eh, keep your enemies close o tlo go bolaya nto a e bere ke iriela mago lena le sepela le difola le jelešo le mantšu a mabe Lena le ne pelo tše mpe lena. Ga la loka, lepeu tše mpe. Ke ya gona botatago lena, ya ba rote selo. Lepeu tše mpe ka kudu sister. Go magolena ba balaile ko go ima. Ba buile fela. Motho wa negativity. Ha nyakere. Hey.
mara gano ke for this eng this this bad this this this this bad Bad. and sometimes ha o bona gore nke mo and wa bona batho ba ba thabile ne one maybe bona dirong tswalela Mm. Homol, and it's okay.
Mm. gago wa phikoko kgotsa motho o etse mo ditabeng tša batho a ne tša gago montshogo le ena Ke ra gona.
Sure. o tlo mo khipa bja motho wa mohuto e le friend ya gago so it's okay e le go na le this friend ba go nyaka go robala le banna le monna ya gago mm. o ne friend le mosadi ya gago o di khipha bjang tsona je ene ja go bontšha je go latša le go rapola mosadi ya gago ka maatlo kerago mm.
what the hell mm, it doesn't matter le go le gay ba go laetša gore mfo sgona la gore ra le tsoma le ene o ne gore ke bakgotsi ba gago So a a a ye ka gender ile a ye ka sexuality. These people ke ke ke ke- ke soul e ka moteng ga ga ka ma. Moya wa As- loka. Moya wa sona Mm.
ke tiyo no ka ba e sheno keng. Hey. Yo.
Ah, wa pack it.